Сослан мӕрдты бӕсты Иу изӕр куы уыди Сод Сослан бадти Нарты ныхасы. Уалынджы Уырызмӕг цуанӕй онтӕхъил ӕмӕ сӕргуыбырӕй ӕрцыдис. Цӕуыл ӕнкъардта Уырызмӕг, фӕрсы йӕ Сослан. Бирӕ фӕхаттӕм, фӕлӕ мыл ахӕм ӕмбисонд никуыма сӕмбӕлд, загъта Уырызмӕг. Ацы бон хъамыл уыдтӕн цуаны. Кӕсын, ӕмӕ иу ран хуры тынтӕ ныккастысты ӕстдӕссион сагмӕ. Ӕхсбӕрцмӕ йӕм бацыдтӕн, ме рдын ӕм фӕцарӕзтон, ӕмӕ гьеныр фехсон куыд загътон, афтӕ мӕ фӕдтӕ иууылдӕр фӕпырх сты, иу дӕр дзы нал аззадис мӕ фатдоны. Уӕд мӕ цирхъ фелвӕстон ӕмӕ йӕ басырдтон, фӕлӕ та йӕ ӕрцӕвон, зӕгъгӕ, Афтӕ цирхъмӕ къухтӕй асхъиудта, ӕмӕ иунӕг хуыцау зоны цы фӕци. Саг дӕр фестадис ӕмӕ алыгъди. Бӕргӕ ма згъордтон йӕ фӕдыл, фӕлӕ ма ацумайӕ дыссар уайтагъдӕр бадал дзыхи. Саг та ахӕм саг, ӕмӕ йӕ хъуын уыди сызгъӕрин. Уыцы ныхӕсты фӕстӕ Сосланыл хуыссӕг дӕр нал ӕрхӕцыдис. Ӕхсӕв-бонмӕ йӕ фӕрстыл ратул-батул фӕкодта. Ӕхсӕв ӕмӕ бон кӕрӕдзийӕ куы фӕхицӕн сты, уӕд йӕ пӕлӕз йӕ уӕхсчытыл баппӕрста, райста йӕ рдын, йӕ фатдон, йӕ цирхъ ӕрбаста ӕмӕ хъамылты дӕлӕмӕ фӕуайы, Уырызмӕг ын саг кӕм бацамыдта, уырдӕм. Хур куыддӕр скастис, афтӕ йӕ тынтӕ сарӕзта сагмӕ. Саг ын цад хуыссы ӕмӕ сынӕр цӕгъды. Хуры тынтӕ сагӕй фӕстӕмӕ здӕхтысты лыстӕг хӕрдгӕндӕхтӕй ӕмӕ цӕстытӕ къахтой хӕфтӕ ӕрттывтой. Уӕдӕ ацы сырд мӕ къух куы бафтид, уӕд ма Нарты бӕсты мӕнӕй кадджындӕр кӕм уаид, загъта йӕхицӕн Сослан. Хъуызын байдыдта халӕй-халмӕ хъуызӕгау ӕмӕ йӕм бахӕццӕ ис ӕхстбӕрцмӕ. Фат ӕрдыны авӕрдта, Хуыцау уӕдӕ мын ацы сырды мӕ къухты бафтын кӕн, зӕгъгӕ, скуывта ӕмӕ ныхъхъавы диссагмӕ. Ханырӕй фехсон куыд загъта, афтӕ кӕсы, ӕмӕ йӕ фӕдтӕ фӕпырх сты, иу дӕр дзы йӕ фатдон нал аззад. Саг йӕ бынатӕй дӕр рафӕзмӕлыдис. Уӕдӕй худинаг куы кӕндзынӕн, зӕгъгӕ, фелвӕста Сослан йӕ цирхъ ӕмӕ сагмӕ фӕуай. Саг айтӕ-уйтӕ нал фӕкодта, фӕлӕ уыциу гӕпп фӕласта ӕмӕ йӕ ных сау хохмӕ сарӕзта. Уӕдӕ дӕ зуӕд дӕр афтӕмӕй нӕ ныууадздзынӕн, зӕгъгӕ, Сослан дӕр йӕ фӕдыл уайы. Схӕццӕ иссӕг сау хохмӕ ӕмӕ иу лӕгӕты дуарӕй фӕмидӕг ис. Уый уыдис ӕвдуӕйыджы хъан Хуры чызг Ацырухс. Сослан дӕр йӕ фӕдыл уыцы лӕгӕты смидӕг ис ӕмӕ уыны авд ӕддӕ голы галуан, кӕронӕй дзы уазӕгдон. Уый та уыдис уыцы ӕвдуӕйыгӕн сӕ галуан. Бацыдис Сослан уазӕгдонмӕ ӕмӕ бандоныл ӕрбадтис. Къулыл ауыд уыдис хуыйы сӕрфӕндыр. Райста йӕ Сослан ӕмӕ диссаджы цӕгъдтытӕ кӕны. Афтӕ рӕсугъд цагъта, ӕмӕ йӕ цагъдмӕ сырдтӕ ӕмӕ мӕргътӕ ӕмбырдтӕ кодтой, галуаны къултӕ змӕлыдысты, хӕхтӕ йын хъырныдтой. Йӕ цӕгъдынмӕ дыууӕ гыццыл лӕппуйы рауадис. Сослан уӕддӕр йӕ цагъд нӕ уадзмӕ дзуры: Ӕз дӕн Нарты Сослан, ӕмӕ мӕнӕн йӕ хӕрд куы нӕ уа, йӕ хӕст уӕд цӕрын нӕ зонын. Лӕппутӕ авд ӕддӕголӕй сӕрмӕ уӕйгуытӕм суадысты ӕмӕ дзурынц: Нӕ уазӕг дон ис иу уазӕг, фӕндырӕй цӕгъды ӕмӕ дзуры: Ӕз дӕн Нарты Сослан, ӕмӕ мӕнӕн йӕ хӕрд куы нӕ уа, йӕ хӕст уӕд цӕрын нӕ зонын. Уӕйгуытӕ рарвыстой лӕппуты Сосланмӕ ӕмӕ сын загътой: «Ауайут ӕмӕ йын зӕгъут, кӕд дӕ хӕрднозт хъӕуы, уӕд дын анамӕ бадзурӕм, кӕд дӕ хӕст хъӕуы, уӕд та дын дадамӕ бадзурӕм». Лӕппутӕ дӕр фӕстӕмӕ ӕрцыдысты ӕмӕ йын афтӕ радзырдтой: «Ныртӕккӕ та хӕрдӕй цы кӕнын?» – загъта Сослан. «Фӕлӕ кӕд гӕнӕн ис, уӕд мӕ хӕст хъӕуы». Ссыдысты та лӕппутӕ уӕйгуытӕм ӕмӕ сын загътой Сосланы дзуапп. Уӕд уӕйгуытӕ дӕр рацыдысты ӕддӕмӕ ӕмӕ сырх кӕнынц, сӕ мады гуыбынӕй семӕ цы кӕртӕ рахастой, уыдон, хъавынц Сосланы аргӕвдынмӕ. Кӕрты уыдис кусарткӕнӕн дынджыр фынг. Сосланы уыцы фынгмӕ раластой. Куыдзӕй цы куыдз райгуырди, уӕдӕ нын нӕ саджы дӕр хизынмӕ ды нал уадзыс, зӕгъгӕ, ӕмӕ йӕ фынгыл равӕрдтой. Иу дӕр йӕ кард ӕрхӕссы, иннӕ дӕр, авдӕн дӕр фехӕлынц сӕ кӕрдтӕ, иу дӕр ыл дзы нӕ хӕцы. Уӕд суагътой Сосланы ӕмӕ загътой: «Цом, нӕ хъан Хуры чызг Ацырухсы бафӕрсӕм, зӕгъгӕ». Бацыдысты Хуры чызгмӕ ӕмӕ йын дзурынц: Иу уазӕг нӕм ис йӕхихон Нарты Сослан, ӕргӕвдӕм ӕй ӕмӕ йыл нӕ кӕрдтӕ нӕ хӕцынц. Хуры чызг уыцы ном куы фехъуыста, уӕд загъта: «Кӕд Сослан у, уӕд уый мӕ мойаг у». Уӕйгуытӕ йӕ фӕрсынц: «Ӕмӕ цӕмӕй базондзыстӕм, Сослан у ӕви нӕ, уый?» Сосланӕн йӕ дыууӕвӕн астӕу ис ӕрдзӕй рахӕсгӕ сау стъӕлф. сбӕгънӕг ӕй кӕнут, ӕмӕ кӕд ахӕм стъӕлф уа йӕ дыууӕуӕн астӕу, уӕд уый ӕцӕгӕйдӕр Сослан у. Рацыдысты уӕйгуытӕ Сосланмӕ, рабӕгънӕг ӕй кодтой, ӕмӕ йӕ чъылдымыл раст ӕндӕр дыууӕуӕн астӕу разындис ӕрдзӕй рахӕсгӕ сау стъӕлф. Загътой, Ацырухсӕн уазӕгӕн йӕ дыууӕон астӕу кӕй ис ӕрдзӕй рахӕсгӕ сау стӕлф. Уӕдӕ уый мӕ мойаг у Нарты Сослан у, загъта Ацырухс. Цӕут ӕмӕ йӕ бабуц кӕнут, стӕй ирӕдыл дӕр бафидаут. Уый нӕртон лӕг у, рӕдау лӕг у, ӕмӕ йыл фосӕй ма бацауӕрдут. Авдуйыджы рацыдысты Сосланмӕ, йӕ уӕхсчытӕ йын ӕрхостой не сиахстӕ, зӕгъгӕ, ӕмӕ йӕ бабуц кодтой, йӕ усаг хуры чызг Ацырухсы дӕр ын фенын кодтой. Стӕй рабадтысты сӕ бандӕттыл ӕмӕ райдыдтой ирӕдыл дзурын. Нӕ ирӕд, загътой ойгуытӕ, у ахӕм: Денджызы был ӕфсӕйнагӕй сау галуан йӕ цыппар фисыны аза бӕласы сыфтӕ сагъд куыд уа, афтӕмӕй, стӕй ӕртӕсӕдӕ сырды уыдонӕй иусӕдӕ сӕгтӕ куыд уой, иусӕдӕ дзӕбидыртӕ, иусӕдӕ та алы мыггагӕн дӕр сырдтӕ. Сослан уый куы фехъуыста, уӕд куыннӕ фенкъард уыдаид. Ахӕм ирӕд мӕ къух кӕм бафтдзӕни сыгы! Сыстадис уыцы нкъардӕй ӕмӕ уӕнтӕхъил сӕргуыбырӕй рараст ис йӕ хӕдзармӕ. Сӕхимӕ куы рхӕццӕ ис, уӕд Сатанамӕ бадзырдта. Хуры чызг Ацрухс авд уӕйыгмӕ хъаны ис, мӕ мын усӕн цӕуы, фӕлӕ мӕ ӕрцагуырдтой йӕ рӕд. Денджызы был ӕфсӕйнагӕй сау галуан йӕ цыппар фисыны аза бӕласы сыфтӕ сагъд куыд уа. Стӕй ӕртӕсӕдӕ сырды уыдонӕй иусӕдӕ сагтӕ куыд уой, иусӕдӕ дзӕбидыртӕ, иусӕдӕ та алы мыггагӕн дӕр сырдтӕ. Ахӕм ирӕд ӕз аргӕ не скӕндзынӕн уый хуызӕн рӕсугъдтӕ ӕнӕ ракургӕ куыд ныууадзон. Ӕрбад-ма мӕ фарсмӕ, загъта Сатана. Ӕмӕ мӕм байхъус. Дӕ ирӕдӕн ссарӕн ис, ӕз дын куыд зӕгъон, афтӕ куы бакӕнӕм, уӕд. Ӕфсӕйнагӕй сау галуан ӕнцон скӕнӕн у. Мӕнӕ мӕ диссаджы къух дарын куы ахӕссай, ӕмӕ дзы денджызы был стыр зиллакк куы ркӕнай, уӕд уыцы зиллаккыл фестдзӕнис ӕфсӕйнагӕй стыр саугалуан. Стӕй дын ӕз ӕфсатийӕ уадындз куы ракурон, мӕ дзы ды уыцы галуанӕй куы ныууасай, уӕд дӕм сырдтӕ иууылдӕр сӕхи къахӕй ӕрцӕудзысты. Фӕлӕ зӕбӕласы сыфтӕ ацы дунейыл никуы ссардзынӕ. Уыдон ракурын хъӕуы мӕрдты бӕсты хицау Барастырӕй, ӕмӕ дын сӕ дӕ мардус Бедуха куы нӕ ракура, уӕд дӕ къухы нӕ бафтдзысты. Хӕрзбон у уӕдӕ, ӕз сӕумӕрдты бӕстӕм, загъта Сослан. Бабадт йӕ хъандзал сӕфтӕг бӕхыл ӕмӕ араст ис. Цымӕ цырра сӕг ацӕудзӕн мӕрдты бӕстӕм ӕви цы кӕндзӕн? загъта йӕхинымӕры Сатана. Алы рӕсугъд хӕринаг скодта йӕ мӕрдтӕн, стӕй хъӕугӕронмӕ ацыди, ссардта уым гӕдыйы мард ӕмӕ куыдзы мард, ӕрхаста сӕ сӕхимӕ ӕмӕ сӕ йӕ мӕрдтӕн ныффӕлдыста иумӕ ӕвзӕрӕй хорзӕй. Еныр Сослан кӕд мӕрдты бӕстӕм бацӕуа, уӕд ӕй иумӕ зондзынӕн, загъта Сатана. Цӕуын байдыдта Сослан мӕрдты бӕстӕм. Чи зоны, цас фӕцыдаид, фӕлӕ иу ахӕмы бахӕццӕ ис мӕрдты бӕстӕйы ӕфсӕн дуармӕ. Дуар бакӕна минон, — бадзырдта Сослан дуаргӕсмӕ. Дуар мӕ кӕнгӕ нӕу, куы амӕлай, уӕд йӕхӕдӕг йӕхи бакӕндзӕни. Мӕрдтӕм ӕгасӕй цӕуыны бар нӕй, дзуапп ын радта мӕрдты бӕсты дуаргӕс аминон ӕмӕ йын дуар нӕ бакодта. — Ӕз дӕумӕ нӕ фӕрсын, фӕлӕ дуар бакӕ тагъд, — дзуры йӕм Сослан. Ды мӕ хӕдзар тыхджын дӕ, дӕуӕн цы нӕ бантысдзӕн, радзырдта та йӕм дуаргӕстӕр. Аминон йӕ коммӕ куы нӕ бакасти дзӕбӕхӕй, уӕд Сослан дуар баррымыгъта ӕмӕ бацыдис мӕрдты бӕстӕм. Дуарӕй куы фӕмидӕг ис, уӕд кӕсы, ӕмӕ йӕ размӕ рацӕуы бирӕ адӕм, хӕцӕнгӕрзтӕй ифтонг. Райдыдтой йӕм лӕбурын ӕмӕ йӕм ӕртхъирӕнгӕнгӕ хъӕр кодтой: «Саубон дӕ баййафа, Сослан! Мах дӕу куы агурӕм, кӕдӕм ма нын ирвӕздзынӕ ныр?» Сӕхи йӕм ӕппарынц, фӕлӕ йыл нӕ хӕст кӕнынц. Хӕстӕг дӕр ӕм дзы никӕй къуххӕццӕ кӕны. Сослан дӕр, цыма сӕ хъуыды дӕр нӕ кӕны, йӕ цыды кой кӕны ӕмӕ дисы бафтыд: ай цавӕр хъуыддаг у, зӕгъы. Даргъ уыд йӕ фӕндаг Сосланӕн. Цӕуын та йӕ хъуыдис лӕгъзбыдыртыл, хӕхтыл, цӕдтыл, цӕугӕдӕттыл. Цӕуын байдыдта ӕмӕ ахызтис иу быдырмӕ. Кӕсы, ӕмӕ дзы дунейы адӕм ауыгъдӕй лӕууынц, чи йӕ къахӕй, чи йӕ цонгӕй, чи йе взагӕй, чи та йӕ хурхӕй ауыгъд, сӕ быны та дойнаг дуртӕ цырынӕй судзынц. Ӕйтт, Сослан, суӕгъд нӕ кӕ, фервӕзын нӕ кӕ ацы хъизӕмарӕй, дзурынц Сосланмӕ. Сосланмӕ ахӕм бар лӕвӕрд нӕй, дзуры сӕ фӕстӕмӕ уый дӕр. Куыннӕ та фӕдис кодта уыдоныл дӕр. Бахӕццӕ ис цадмӕ. Кӕсы, ӕмӕ цады мидӕг бирӕ адӕм хӕфсытимӕ, кӕлмытимӕ ӕмӕ ӕндӕр ахӕмтимӕ доны аныгъуылынц ӕмӕ та фӕстӕмӕ фӕзынынц. «Ӕйтт, Сослан, мах де уазӕг фервӕзын нӕ кӕ!» дзурынц ӕм адӕм. Сосланы бон ам ницы у, дзуапп сын радта Сослан ӕмӕ фӕцӕуы йӕ фӕндагыл дарддӕр. Иу быдырмӕ та бахӕццӕ ис. Уым цы нӕ уыдис хоры мыггагӕй, фосӕй, сырдӕй, ӕндӕрӕй ахӕм нӕ уыд. Сырдтӕ хызтысты фосимӕ, ӕмӕ сӕ фос тӕрсгӕ дӕр нӕ кодтой. Быдыры уыдис стыр дон. Доны был сӕдӕ чызджы симыныл ныххӕцыдысты, ӕмӕ симынц, сӕ раз та уыди алы ӕвидигӕ хӕринаджы мыггагӕй йедзаг. Чызджытӕ Сосланы куы ауыдтой, уӕд ыл ныццин кодтой: Сослан, цы зӕд, цы дуаг дӕр хаста ардӕм! Дӕ лӕджыхъӕды фӕрцы ӕрбафтыдтӕ, ӕндӕра ардӕм ӕд кӕрц нӕй цӕуӕн! — дзурынц чызджытӕ. — Исты мын бахӕрын кӕнут, стонг дӕн, загъта сын Сослан. — Симгӕ уал ракӕн, стӕй дын уӕд бахӕрын кӕндзыстӕм, зӕгъгӕ, йӕ симыныл ныххӕцын кодтой чызджытӕ. Сослан рӕсугъддӕр цы дыууӕ чызджы уыди, уыдоны ӕрхӕцыдис ӕмӕ нӕррӕмон кӕм уыдис, уымӕ гӕсгӕ чызджытӕй иуы цонг фелхъывта. Ницы йӕм сдзырдта чызг. Дыккаг хатт дӕр та фелхъывта чызджы цонг. Чызг уӕд нал ныппӕрста, феуӕгъд кодта йӕхи, Сослан ын йӕ базыгыл фӕхӕст ис ӕмӕ йӕ ныззыввытт ласта стыр донастӕумӕ. Сослан дӕр ӕдгӕрзтӕ доны аныгъуылди ӕмӕ та фӕуӕлевӕйы ӕмӕ дзуры чызджытӕм: «Фӕрӕдыдтӕн ныппарут мын!» Чызджытӕ загътой: «Ныппарын ын хъӕуы, зӕгъгӕ». Цы чызгӕй фехста, уый йӕ донӕй систа ӕмӕ йын загъта: Уӕлӕ дунейыл куыдтӕ фӕкӕныс, ам афтӕтӕ кӕнӕн нӕй. Стонг дӕн ӕмӕ мын исты бахӕрын кӕнут, дзуры та сӕм Сослан. Махимӕ цӕрӕм, уӕлӕуыл дунемӕ мауал бӕл, ӕмӕ дӕ бафсаддзыстӕм. Мӕнӕ нӕ разы цы хӕринӕгтӕ ис, уыдонӕй мах куыд ӕфсӕстыстӕм, ды дӕхи афтӕ ӕфсӕст уыдзынӕ сӕ уындӕй, хӕргӕ сӕ нӕ кӕндзынӕ афтӕмӕй, загъта чызг. Хӕрын фӕтк кӕм нӕу, уыцы бӕстӕ мӕн ницӕмӕн хъӕуы, загъта Сослан ӕмӕ араст ис дарддӕр йӕ фӕндагыл. Цӕуы, цӕуы ӕмӕ та уыны ноджы диссаг. Иу ран бадынц зӕронд лӕгтӕ. Их сыл схӕцыд. Сӕ зачъеты ӕрджытӕ сын ихын сӕрдасӕнтӕ тоныгау кӕнынц. Мӕнӕ стыр диссаг, загъта Сослан ӕмӕ раст ис дарддӕр. Бахӕццӕ ис иу ӕндӕр ранмӕ, ӕмӕ дзы уыны рӕсугъд, ӕвзистӕй арӕзт галуан. Уыцы галуаны сыгъзӕрин бандӕттыл бады иу къордӕджы, сӕ раз алы хорз нуазинаг, алы дзӕбӕх хӕринагӕй йедзаг. Араст та ис дарддӕр. Кӕсы, ӕмӕ иу ран иу зӕронд лӕг ӕккойӕ хӕссы хуыр ӕмӕ змис хӕлд ӕнӕбынтӕ стджы бӕрзонд хохмӕ. Ай та цы диссаг у, загъта Сослан ӕмӕ та араст ис дарддӕр. Кӕсымӕ-иу ран иу цъӕх нӕуыл гал ныууагъта астӕумӕ кӕрдӕгыл йӕ хизын, фӕлӕ зыдӕй ӕууилы зӕронд лӕджы зачъе. Ай та цы диссаг у, загъта Сослан ахӕм цъӕх кӕрдӕг уа галӕн ӕмӕ афтӕмӕй зӕронд лӕджы зачъе ӕууила. Ацыдис дарддӕр. Иу ран иу сакъадахмӕ доны сӕрты уыд хидарӕзт. Хи тӕвд ахӕм, ӕмӕ растӕн дӕр карды ком. Сакъадахы та айчы хъузы мидӕг бады зӕронд лӕг. Бадис та кодта Сослан. Цӕуы йӕ фӕндагыл дарддӕр. Иу ран лӕууы салд бӕхы мард. Йӕ фӕйнӕфарс усы мӕлӕг бадынц афтӕмӕй. «Диссаг та мӕнӕ!» — загъта Сослан. Фӕлӕ ницы сдзырдта усы мӕлӕгмӕ ӕмӕ раст ис дарддӕр. Иу ран усы мӕлӕг хуыссынц. Дынджыр галдзарм сӕ бынытыд, иннӕ ахӕм галдзарм та сӕ уӕлӕ. Фӕйнӕрдӕм сӕ ратон-батон кӕнынц, нӕ сыл ӕххӕссынц. — Ай та цы диссаг у! — загъта Сослан ӕмӕ та араст ис дарддӕр. Кӕсы та, ӕмӕ лӕгмӕ ус хуыссынц, тӕрхъусдзарм сӕ быны, иннӕ тӕрхъусдзарм сӕ уӕлӕ, ӕмӕ сын алырдӕм дӕр уыдысты парахат. Бирӕтӕ фӕдис кодта Сослан ууыл дӕр, ӕмӕ та араст ис йӕ фӕндагыл. Иу лӕг ӕмӕ ус ма рхӕццӕ ис. Лӕг йӕ хъӕлӕсӕй цӕхӕр уомдта, устӕ йӕм йӕ къухтӕ дардта. — О, мӕнӕ та диссаг! — загъта Сослан ӕмӕ ацыдис дарддӕр. Иу ран иу устав теманӕй хӕхты скъуыдта ӕмпъузы. Бафӕллад мӕгуырӕг ус, фӕлӕ йын рынцой нӕй, ныддистӕ кодта Сослан. Цӕуы дарддӕр, кӕсы, ӕмӕ иу ран ус стыр къӕртайы дзаг ӕхсырӕй сыхтӕхсы. Уыйбӕрц ӕхсырӕй та цыхт ахъаззаг куыннӕ хъуамӕ схауид, фӕлӕ дзы ус сисы ӕрмӕст йӕ уынӕмыджы йас гомбыл. Чысыл фалдӕр иннӕ ус уидыджы дзаг ӕхсырӕй сисы ӕнӕхъӕн хохы йас гомбыл. Ныддих сыл кодта Сослан ӕмӕ та араст ис дарддӕр. Бахӕццӕ та ис иу усмӕ. Хуыссы уӕлгоммӕ ӕмӕ йӕ риуыл стыр куырой фыддӕр ивадӕй зилынц. Ахӕм диссаг ма уыдзӕнис, загъта Сослан ӕмӕ араст и дарддӕр. Кӕсы, мӕ тӕмӕны иу ран иу усӕн йӕ риуыл стыр куырой фыдтӕ зилы, скӕтӕ кӕнынц саудур кӕрдтытӕ. Мӕнӕ цы диссаг и, загъта та Сослан йӕхицӕн ӕмӕ та ацыдис дарддӕр. Фӕхӕццӕ ис иуӕндӕр усмӕ. Кӕсы, ӕмӕ йӕ дзидзи тыл гӕккуырит ӕфтыд. Цымӕ цы ракодтаитӕй та? фӕдис кодта йӕхимидӕг Сослан ӕмӕ араст ис дарддӕр. Кӕсы, ӕмӕ иу ран ус хуыссы. Йӕ фындзы хуынчъытӕй фӕсмын ӕмӕ хъуымацы гӕппӕлтӕ зынынц. Йӕ рахиз цонг цъӕхарт уадзы. Ай та цы диссаг уа цы кодта, загъта Сослан ӕмӕ араст ис дарддӕр. Кӕсы, ӕмӕ йӕ разы зӕппадз. Зӕппадзы бады иу лӕппу хӕрзбӕгънӕгӕй йӕ мадӕй куыд ныййардта расти афтӕмӕй. Йӕ фындзы хуынчъытӕй ронс цӕуы, йӕ хъӕлӕсӕй та туг кӕлы. Батӕригъӕд ын кодта Сослан ӕмӕ та ацыди дарддӕр. Бахӕццӕ ис бирӕ сывӕллӕттӕм. Алыхуызон дзаумӕтты, алы языккӕттӕ цъӕх нӕуыл хъазынц. Уыдысты мӕгуырхуыз, чи дзы бӕгъӕввад уыд, чи ронбӕх, чи та ныхуд. Худтӕ сӕ рӕтты тъыст уыдысты, рӕттӕ сӕ хъуырты фтыд дзабыртӕ фӕдджиты, сцин кодтой Сосланыл. Чи йӕ дзы йӕ мад хуыдта, чи йӕ фыд. Фӕтӕригъӕд сын кодта уый дӕр ӕмӕ сӕ барӕвдыдта. Алкӕуыл дзы йӕ дзаумӕттӕ куыд ӕмбӕлдис, афтӕ скодта. Стӕй сбадтис йӕ бӕхыл ӕмӕ араст ис уырдыгӕй. Сывӕллӕттӕ йын фӕстиарфӕ ракодтой, Сослан, фӕндараст фӕу, цы хъуыддаджы фӕдыл цӕуыс, уый дӕ къухы бафтӕд! Фӕдис сыл кодта Сослан ӕмӕ ацыдис йӕ фӕндагыл дарддӕр. Цӕуын байдыдта ӕмӕ иу дуармӕ бахӕццӕ ис. Дуарыл бахызти ӕмӕ дзы мидӕгӕй гадза, зайнаг гадза фӕсдуар хуыссы. Сослан йӕ рӕзты фӕцӕуы. Газа йӕхӕдӕг фынӕй уыд, фӕлӕ йӕ къӕбылатӕ йӕ хуылфӕй рӕйынц. Бирӕ фӕдис кодта Сослан ӕмӕ араст ис дарддӕр. Иу ӕрхуыбыл йӕ уыкӕрыйы уӕлхъус хызын ӕмӕ голлаг кӕрӕдзи барынц быцӕуӕй. Голлаг афтӕ зӕгъы ӕз фылдӕр дӕн, хызын дӕр афтӕ зӕгъы нӕ ӕз фылдӕр дӕн. Голлаг йӕхи байдзаг кӕны, хызын йӕхи ауадзы ӕмӕ хызын ӕмбис дӕр не свӕййы. Хызын йӕхи байдзаг кӕны, голладжы ауадзы йӕхи, голлаг йӕ былтӕй акӕлы. Куыннӕ йӕм фӕкастаид диссаг уый дӕр Сосланмӕ. Ацыдис дарддӕр. Иу ран быдыры ӕртӕ тӕлм бӕласы сӕ быны хуыдзарм дзабыр ӕмӕ сӕрак дзабыр кӕрӕдзимӕ тох кӕнынц, бӕласыл бырынц. Хуыдзарм дзабыр бӕласы цъупмӕ сбырыд, сӕрак дзабыр бынӕй баззадис. Куыд диссаг у, хуыдзарм дзабыр сӕрак дзабырыл фӕтых уа, загъта Сослан йӕхимидӕг. Цӕуы та дарддӕр. Кӕсы йӕ размӕ ӕмӕ хохӕй быдырмӕ ставд бӕндӕнбаст, йӕ бын та цӕуӕн нӕй йӕ сӕрты ахизӕн. Уалынмӕ йӕ кӕрон феуӕгъд ис ӕмӕ иуырдӕм батылд. Ныддис ыл кодта Сослан ӕмӕ та араст ис дарддӕр. Кӕсы, ӕмӕ иу ран хохӕй быдырмӕ бӕндӕн райвӕзы ӕмӕ та фӕстӕмӕ хохмӕ батымбыл вӕййы. Бахӕццӕ ис иу обаумӕ. Кӕсы, ӕмӕ обауыл фыцы ӕртӕ цӕджджидаджы пӕл-пӕлкъӕй. Саджы сыкъатӕй сӕ быны цырын арт. Дыууӕ кӕройнаджы кӕрӕдзимӕ ӕппӕрстой агъдӕй ӕмӕ армӕй дзидзатӕ, астӕуккагмӕ дзы басыцъыртт ӕрнӕхаудта, сурӕй сӕр-сӕр кодта. «Цы диссаг уа!» — загъта Сослан. Иум ӕвӕрд куысты ӕмӕ дыууӕ кӕройнаджы кӕрӕдзимӕ дзидзатӕ куы ппарынц, уӕд дзы астӕуккагмӕ басыцъыртт уӕддӕр куыннӕ хауы. Араст ис уырдыгӕй дӕр. Кӕсы ӕмӕ та мӕнӕ диссаг. Иу ран фӕндаджы был усы кӕлмӕрзӕн ӕмӕ лӕджы худ хӕцынц иумӕ хъӕбысӕй. Куысӕй-иу фӕбынӕй вӕййы кусӕннӕ. Бирӕ фӕхӕцыдысты, стӕй ӕппынфӕстаг фӕрсӕй-фӕрстӕм ныллӕууыдысты фӕндагыл. Ай та цы у? Ме намонд ӕви ма амонд? хъуыды кӕны Сослан. Цӕуынтӕ дӕ байдыдта ӕмӕ иу ран уыны рифтӕгтӕ. Мӕнӕ цы рифтӕгтӕй сӕгасӕм ехсы хъӕдӕй рӕвнӕдта уӕлбӕхӕй ӕмӕ йӕ ехсы хъӕд фӕсаст. Мӕнӕ диссаг, зӕгъгӕ, загъта, уӕлбӕхӕй барӕг фелвасын, ацы рифтӕгтӕ мын фезмӕлын дӕр нӕ бакуымдтой. Йӕ бӕхӕй ӕргӕпп кодта ӕмӕ рифтӕгтыл йӕ иу къухӕй схӕцыд. Нӕ йын скуымдтой сисын. Йӕ дыууӕ къухӕй сӕм февнӕлдта, схӕцыди ӕмӕ йӕ уӕрджыты сӕртӕй дӕлӕмӕ зӕхх афардӕг ис. Фырдисӕй фӕджих ис. Стӕй йӕхиуыл схӕцыди ӕмӕ схызти. Ныууагъта рифтӕгтӕ ӕмӕ раст ис дарддӕр. Фӕндагыл уыны алыхуызон ӕндӕхты къуыбылой. Ацы къуыбылойӕ мемӕ куы айсин, загъта Сослан йӕхицӕн. Ӕрхызтис йӕ бӕхӕй ӕмӕ нывӕндын байдыдта йӕ цонгыл ӕндах. Нывӕнды, фӕлӕ къуыбылой къаддӕр нӕ кӕны. Сфӕлмӕцыди Сослан нывӕндынӕй, ныууагъта къуыбылойы ӕмӕ арасти дарддӕр. Рауадис иучысыл. Кӕсы, ӕмӕ та иу ран быдыры иу къуыбылой размӕ тулгӕ-хӕлгӕ кӕны фӕстӕмӕ тулгӕ-тухгӕ, ӕмӕ йын нӕ хӕлын ӕнтысы, нӕ тухын. Ай дӕр та диссаг, загъта Сослан ӕмӕ араст ис дарддӕр. Кӕсы, ӕмӕ та йӕ фӕндагыл ноджы бӕхсныджы къуыбылой бӕхы къӕхты разӕй тулы. Фӕстӕмӕ ракаст ӕмӕ йын фӕсте йӕ бӕх ысчъилтӕ хойы. Стӕй дзы фӕхицӕн и. Дисы бацыд Сослан. Ӕвӕццӕгӕн мыл исты фыдбылыз цӕудзӕнис загъта йӕхинымӕр. Араст ис дарддӕр. Кӕсы, ӕмӕ Нарты фыдӕлтӕ бадынц, сӕ разы фынгтӕвӕрд алы хӕринаг, алы нуазинагӕй седзаг, афтӕмӕй, фынгтӕн сӕ кӕрон та гӕдийы мард ӕмӕ куыдзы мард. Кӕсынц Нарты зӕрӕдтӕ сӕ фынгтӕм, фӕлӕ сӕм ӕвналгӕ нӕ кӕнынц. Ай та цы диссаг у, зӕгъы Сослан, хъыгдарын куыннӕ уыдаид, араст ис дарддӕр. Фӕхӕццӕ ис уалынмӕ йӕ ус Бедухайы бынатмӕ, ӕмӕ уӕу, мӕнӕ диссӕгтӕ, Бедухайӕн йӕ гуыр уым, йӕ сӕр уым нӕй. Йӕ цӕссыгтӕ згъалы Сослан, йӕхи кӕуынӕй мары, мӕ усӕн йӕ сӕр йӕ гуырыл цӕуыннӕ ис, фӕрсы иннӕ мӕрдты, ӕз ардӕм уый фенынмӕ куы рцыдтӕн. Йӕ сӕры дӕр тагъд ардӕм хъӕуы, загътой йын мӕрдты. Ӕмӕ цӕг уайтагъд сӕрыл фестад ӕмӕ аныхӕст гуырыл. — Цы кӕныс? Дӕ цӕстытӕ афтӕ сырх цӕмӕн сты, цӕуыл куыдтай? — фӕрсы Бедуха. — Цы бакӕнон? Ӕрбацыдтӕн ӕмӕ дын дӕ сӕрдӕгуырыл куы не рбаййӕфтон, уӕд мӕм хъару нал разынд мӕ цӕссыг бауромынӕн, дзуапп ын радта Сослан. Бирӕ фӕцин кодтой кӕрӕдзийыл, стӕй Бедуха фӕрсы Сосланы: «Мӕрдты бӕстӕм удӕгасӕй фӕндаг куы никӕмӕн ис, уӕд дӕу цы зӕд, цы дуагӕр хаста ардӕм уыцы хӕстифтонгӕй?» Сослан ын радзырдта. Авдойыджы хъан Хуры чызг Ацырухс мын усӕн цӕуы. Фӕлӕ мӕ ӕрцагуырдтой ирӕд, ӕртӕсӕдӕ сырды ӕмӕ денджызы былыл сау ӕфсӕнгалуан, йӕ цыппар фисыны азы бӕласы сыфтӕ сагъд куыд уай, афтӕмӕй. Ӕфсӕнгалуан скӕнын ӕмӕ ӕртӕсӕдӕ сырды ссарын уӕлӕуыл мӕ бон бауыдзӕн, фӕлӕ аза бӕласы сыфтӕн дунейыл никуы ссарын мӕрдты бӕсты йеддӕмӕ. Ма мын сӕ ды куы нӕ ракурай мӕрдты бӕсты хицау Барастырӕй, уӕд мӕ къухы нӕ бафтдзысты. Уыдон дын ӕз ракурдзынӕн Барастырӕй, фӕлӕ уал мын уӕлӕуыл хъуыддӕгтӕй исты радзур, загъта Бедуха. Бедуха ӕмӕ диссагӕй цыдӕриддӕр ис, уыдон иууылдӕр мӕрдты бӕсты куы сты. Уаг ӕрцы диссӕгтӕ федтай? фӕрсы йӕ Бедуха. Ӕмӕ байдыдта Сослан дзурын, мӕрдтыбӕсты цыдӕриддӕр федта, уыдон. Ӕрбахӕццӕ дӕр ӕз, загъта Сослан мӕрдтыбӕсты ӕфсӕн дуармӕ. Дуаргӕс мын дуар нӕ кодта, мӕрдтӕм удӕгасӕй цӕуыны бар нӕй, зӕгъгӕ. Уӕд дуар ӕрбатыдтон ӕмӕ тыххӕй ӕрбацыдтӕн мӕрдтыбӕстӕм. Дуарӕн мидӕгӕй куы фӕдӕн, уӕд кӕсын ӕмӕ мӕ размӕ бирӕ адӕм рацӕуы ӕд хӕцӕнгӕрзтӕ. сӕхимӕ мӕ ппарынц, ӕртхъирӕнтӕ мӕм кӕнынц, кӕдӕм ма мын ирвӕздзынӕ ныр, зӕгъгӕ, хӕццӕ мӕм сӕ никӕй къух кодта. Ницы сӕм сдзырдтон. Ӕмӕ сӕ цыма хъуыды дӕр нӕ кӕнын, уыйау мӕ цыды кой кодтон. Уым диссагӕй ницы ис, загъта Бидухъа. Уыдон иууылдӕр сты, дӕ къухӕй мӕрдтӕм чи бацыдис, уыцы адӕм. Нӕма мӕрдтӕ, ӕмӕ нӕм сӕ къух уымӕн нӕ хӕццӕ кӕны. Дӕуӕй сӕ маст райсын сӕ бон уымӕн нӕу, фӕлӕ куы амӕлай, уӕд дӕ тыхсын кӕндзысты. Рацыдтӕн уырдыгӕй, дзуры дарддӕр Сослан. Кӕсын ӕмӕ иу ран дунейы адӕм аудӕй лӕууынц, чи дзы йӕ къахӕй ауыгъд уыд, чи йӕ цонгӕй, чи йе взагӕй, чи та йӕ хурхӕй. Сӕ быны дойнаг дуртӕ цырынӕй судзынц. Цавӕр диссаг у уый та? Уыдон цы бакодтой, уый сӕ хуыддӕг сӕхицӕн бакодтой. Уыдон уӕлӕуыл бирӕ ӕвзӕрдзинӕдтӕ фӕкодтой, ныр сӕ мӕрдты бӕсты зындзинӕдтӕй фидынц. Афӕдз сӕ кӕмӕн ӕртӕ боны, кӕмӕн къуыри, кӕмӕн фылдӕр ахӕм хъизӕмар ӕвзарын тӕрхонгонд у мӕрдты хицауӕй. Рацыдтӕн уырдыгӕй, ӕрбахӕццӕ дӕн иу цадмӕ. Кӕсын ӕмӕ дзы бирӕ адӕм хӕфсытимӕ, кӕлмытимӕ ӕмӕ ӕндӕр ахӕмтимӕ доны аныгъуылынц ӕмӕ та фӕстӕмӕ фӕзынынц. Дзырдтой мӕм, фервӕзын нӕ кӕ Сослан, фӕлӕ сын ӕз загътон, Сосланы бон ам ницы у, зӕгъгӕ. Цы кодтой мӕгуырӕг уыдон та? Уый та уыдис зындоны цад. Сӕ уӕлӕуыл царды давынӕй ӕмӕ хахуырӕй цы нӕ бакодтой, уыдон ахӕм нӕ уыдис. ныр сын мӕрдтыгъдауӕй ахӕм тӕрхон ис. Рацыдтӕн уырдыгӕй. Иу быдырмӕ та ӕрбахӕццӕ дӕн. Уым цы нӕ уыдис хоры мыггагӕй фосӕй сырдӕй ахӕм нӕй, сырдтӕ хизынц фосимӕ. Быдырыйы стыр дон, доны был сӕдӕ чызджы симыныл ныххӕцыдысты, сӕ раз та алы хӕринаг ӕмӕ нуазинагӕй йедзаг. Семӕ мы симыл ныххӕцын кодтой. Ӕз сӕ куырдтон хӕринаг ӕмӕ мын афтӕ зӕгъынц: махимӕ цӕр, уӕлӕуыл дунемӕ мауал бӕл, ӕмӕ дӕ уӕд бафсаддзыстӕм. нӕ разы цы хӕринӕгтӕ ис, уыдонӕй ды дӕр мах хуызӕн ӕфсӕст уыдзынӕ. Ӕз сын загътон, зӕгъгӕ, хӕрын фӕд кӕм нӕу, мӕн уыцы бӕстӕ ницӕмӕн хъӕуы. цы диссаг у уый та? Уый уыдис дзӕнӕты быдыр. Чызджытӕ та уыдысты, куринагӕй ӕмӕ куырдуаты чи амардис, ахӕмтӕ. Хӕринӕгтӕ та, уӕлӕуыл дунейы сын кӕй ныффӕлдыстой, уыдон сты. Ныр сӕ разы куыд федтай, афтӕ лӕууынц, ӕмӕ сӕ уындӕй ӕфсӕст сты. Рацыдтӕн уырдыгӕй, цӕуын уымӕ та мӕнӕн ноджы диссаг. Иу ран бадынц зӕронд лӕгтӕ, их сыл схӕцыд, сӕ зачъеты рчытӕ сын ихын сӕрдасӕнтӕ дасыны ӕфсон тонынц. Уыдон-иу адӕм рӕстӕнхъӕл тӕрхон лӕгтӕн равзӕрстой, фӕлӕ раст тӕрхон нӕ кодтой. Тыхджынтӕн-иу кӕддӕриддӕр сӕ фарс хӕцыдысты, кӕмгӕртӕм, кӕм та зонгӕйы фӕдыл. Йӕ ныр ам мӕрдтыгъдауӕй сӕ тӕригъӕдтӕ фидынц. Уырдыгӕй рацыдтӕн, ӕрбахӕццӕ дӕн иу ӕвзист галуанмӕ. Уыцы галуаны сызгъӕрин бандӕттыл иу къордӕджы бады, сӕ раз хорз нозтӕй хорз хӕрдӕй едзаг, фӕлӕ сӕм ӕвналгӕ нӕ кӕнынц. Уыдон уӕлӕуыл давгӕ никӕмӕй кодтой. Хорз фӕуыныл куыстой, бирӕ уарзтой мӕгуырты ӕмӕ сын ӕххуыс кодтой. Сӕ разы цы хӕринӕгтӕ ис, уыдонӕн сӕ уындӕй ӕфсӕстысты. Рараст дӕн уырдыгӕй, иу ран-иу зӕронд лӕг бӕрзонд хохмӕ хуыр ӕмӕ змисӕг койы хӕссы хӕлд ӕнӕбынтӕ стъе. Цы ракодта цымӕ уый та? Уый та-иу уӕлӕуыл кайаг у дарынӕй, афтӕмӕй мӕгуыр адӕмӕн сӕ зӕххы гӕппӕлтӕ давта. Ам сын ӕрфиды. Рацыдтӕн уырдыгӕй, ӕмӕ та мӕнӕ диссаг! Иу ран цъӕх нӕуыл гал ныууагъта астӕумӕ кӕрдӕгыл йӕ хизын, фӕлӕ зыдӕй ӕууилы зӕронд лӕджы зачъе. Дис дӕр ын куыннӕ фӕкодтаин, ахӕм цъӕх кӕрдӕг уагалӕн ӕмӕ афтӕмӕй зӕронд лӕджы зачъе ӕууила. Дистӕн ма кӕсӕд уый дӕр. Уый иу алы куыстафон цӕдис ӕмбал скодта ӕмӕ-иу йӕхи галӕн цъӕххос лӕвӕрдта, искӕй галӕн та хъӕмпы муртӕ. Уый дын ныр йӕ хъуыддаг. Уырдыгӕй рацыдтӕн. Иу ран иу сакъадахмӕ доны сӕрты ис хидарӕст, раст ӕндӕр карды комы хуызӕн, сакъадахы та айчы хъузджы мидӕг бады зӕронд лӕг. Уый та йӕ цӕргӕ-цӕрӕнбонты уӕлӕуыл иунӕгӕй царди. Нӕ йын ӕмбал уыди нӕ хӕлар, бӕрӕгбонӕй, къаты бонӕй нӕ зыдта уазӕг циу, уый, ныр ӕм мӕрдты бӕсты дӕр иунӕгӕй йӕ бон дӕр уиты. Уырдыгӕй рацыдтӕн, федтон иу ран салд бӕхы мард, йӕ фӕйнӕфарс ус ӕмӕ лӕг бадынц. Уыдон уӕлӕуыл мӕрддзӕст уыдысты, сӕ фӕллойӕ сӕ цӕст хӕрын нӕ уарзта, ӕмӕ мӕрдты бӕсты салд бӕхы фыдӕй се ххормаг сафынц. Рацыдтӕн уырдыгӕй, дзуры дарддӕр Сослан. Кӕсын ӕмӕ иу ран усы мӕлӕт хуыссынц, дынджыр галдзарм сӕ быныты уыдис, ӕндӕр ахӕм галдзармӕй ӕмбӕрзт уыдысты. Фӕйнӕрдӕм сӕ ратон-батон кодтой, нӕ сыл ӕххӕссыдысты. Цӕмӕн афтӕ уа уый та? Уый уымӕн афтӕ у, загъта Бедуха, ӕмӕ сӕ уӕлӕуыл царды уыдон кӕрӕдзи нӕ уарзтой. Сӕ цӕргӕ-цӕрӕнбонты кӕрӕдзи ратон-батон фӕкодтой, ам дӕр мӕрдты бӕсты баззадысты, уӕлӕуыл цы уыдысты, уымӕй. Рацыдтӕн уырдыгӕй, загъта Сослан. Кӕсын ӕмӕ та чысыл ардӕм дӕр усы мӕлӕт хуыссынц. Иу тӕрхъусдзарм сӕ бынытыд, иннӕ тӕрхъусдзарм сӕ уӕлӕ ӕмбӕрзт. Афтӕмӕй сын уыдысты алырдӕм дӕр парахат. Уый та цӕмӕн афтӕ уа? Уый дӕм диссаг цӕмӕн кӕсы, загъта Бидуха. Уыдон сӕ уӕлӕуыл царды бирӕ уарзтой кӕрӕдзи, ам дӕр мӕрдты бӕсты не сты уыцы уарзондзинадӕй ӕнӕхай. Рацыдтӕн уырдыгӕй. Иу лӕг ӕмӕ усмӕ ӕрхӕццӕ дӕн. Лӕг йӕ хъӕлӕсӕй цӕхӕр омдта, ус та йӕм йӕ къухтӕ дардта. Уыдон дӕр сӕхи фыдӕй хъизӕмар кӕнынц, загъта Бедуха. Сӕ уӕлӕуыл цард-иу бинонты астӕу сӕхицӕн сусӕгӕй хӕринаг кодтой. Ныр уыцы давд мӕрдты бӕсты зындзинадӕй фидынц. Афӕдз ӕртӕ боны хӕфты куыд хъизӕмар кӕной, мӕрдты хицау сын уый стӕрхон кодта. Иу ран та иу ус ставд теманӕй хӕхты скъуыдтӕм пъузы, бафӕллад мӕгуырӕг, фӕлӕ йын ӕрӕнцой кӕнӕн нӕй уӕддӕр. Уый та уӕлӕуыл йӕхи лӕджы сайгӕ кодта, ӕндӕр лӕг дардта ӕмӕ-иу уымӕн лыстхуыд кодта ӕнӕзивӕгӕй, йӕхионӕн та ставд сынчытӕ хъуыр-хъуыргӕнгӕйӕ. Рацыдтӕн уырдыгӕй. Кӕсын, ӕмӕ иу ран иу ус стыр къӕртайы дзаг ӕхсырӕй цыхт ахсы. Уыйбӕрц ӕхсырӕй йын ӕгасӕй йӕ уынӕмӕджы йас гуымбыл схауы. Йӕ фарсмӕ та чысылӕттӕ дӕр ӕндӕр ус уидыджы дзаг ӕхсырӕй сисы ӕнӕхъӕн хох йас гуымбыл. Диссаг мӕм фӕкастысты. Ма дис кӕн уыдоныл дӕр, загъта Бедуха. Уыдонӕй стыр къӕртайдзаг ӕхсырӕй йӕ нӕмыджы ясцыгъд кӕмӕн схауы. Уымӕ уыдис сӕдӕ хъуджы, бирӕ йӕм уыдис урссаг, фӕлӕ чъынды уыд. Бӕрӕгбон-иу дзы йе схаг куы куырдта цыхты мур, уӕд-иу нӕ лӕвӕрдта йын, нӕй мӕм, нӕй мӕм-иу кодта. Иннӕмӕ та ӕрмӕстдӕр иунӕг хъуг уыдис, фӕлӕ уый рӕдау уыд. Исчи-иу дзы куы ркуырдта урссаг, фӕнды бӕрӕгбон, фӕнды къаты бон, ӕнӕратгӕ-иу ын нӕ фӕци, йӕхи дӕр-иу хъуаг ныууагътаид. Уый дын ныр сӕ хъуыддаг мӕрдты бӕсты. Уырдыгӕй дӕр та рацыдтӕн ӕмӕ рбахӕццӕ дӕн иу ӕндӕр усмӕ. Уый хуыссыд уӕлгоммӕ, ӕмӕ йӕ риуыл стыр куыройы фыдтӕ ривӕдӕй зылдысты. Уый та-иу искӕй куыройыл ӕвастӕй бавгӕдта, ныр дын уый йӕ хъуыддаг. Рацыдтӕн уырдыгӕй, кӕсын, ӕмӕ та мӕнӕ иу ран ноджы иу усӕн йӕ риуыл куыройы фыдтӕ зилы, скӕта кӕнынц сау дуры кӕрдтытӕ. Уый та йӕ уары хисгай ссинӕгтӕй давгӕ кодта, ныр сӕ ам мӕрдты бӕсты хӕхӕм хъизӕмарӕй фиды. Рацыдтӕн уырдыгӕй, ӕрбахӕццӕ дӕн иу ӕндӕр усмӕ, уымӕн та йӕ дзидзитыл кӕд уыдис ӕфтыд гӕккуыритӕ, цӕмӕн уа уый та? Уымӕ-иу сыхаг ус сывӕллон ӕрбахаста дзидзи дарынмӕ. Уый-иу сывӕллонӕй йӕ кӕлмӕрзӕны бын бакодта, фӕлӕ-иу ын дзидзи нӕ бадардта. Ныр ам мӕрдтыгъдауӕй фиды йӕ хӕстӕ. Рацыдтӕн уырдыгӕй. Кӕсынмӕ-иу ран иу усӕн йӕ фындзы хуынчъытӕй фӕсмын ӕмӕ хъуымацы гӕппӕлтӕ зынынц, йӕ рахиз цонг цъӕхӕр туадзы. Цы диссаг уа уый та! Уый та уӕлӕуыл хуыйӕг уыдис, ӕмӕ-иу алы хуыйинагӕй дӕр ӕнӕдавгӕ нӕ лӕууыд. Ам цы ныр фиды? Рацыдтӕн уырдыгӕй, кӕсыны мӕ мӕ разы зӕппадз. Зӕппадз бадиуы лӕппу хӕрзбӕгънӕгӕй йӕ фындзы хуынчъытӕй ронг цӕуы, йӕ хъӕлӕсӕй та туг кӕлы. Куыннӕ йыл бадис кодтаин! Ууыл дӕр ма дис кӕн, загъта Бедуха. Уый уӕлӕуыл Сергей йӕ мад ӕмӕ йӕ фыды коммӕ никуы бакасти. Тух йӕ сӕ мардта, иумӕ дыууӕ ӕлгъысты нӕ баййӕфта уыдонӕй. Ныр ӕм фӕсмон кӕны ӕмӕ афтӕ тынг кӕуы, ӕмӕ йӕ фындзӕй ронд цӕуы йӕ хъӕлӕсӕй та туг кӕлы. Рацыдтӕн уырдыгӕй. Ӕрбахӕццӕ дӕн бирӕ сывӕллӕттӕм алыхуызон дзаумӕтты, алы азыккӕттӕ цъӕхнӕуыл хъазыдысты, чи дзӕбӕгӕввад уыд, чи ронбӕхт, чи та ӕнӕхуд, худтӕ сӕрӕтты тъыст уыдысты, рӕттӕ сӕ къуыртыфтыд, дзабыртӕ фӕдджиты-фӕдджитӕ та сӕртылтыд. Чи ма дзы йӕ мад хуыдта, чи ма йӕ фыд хуыдта, куыннӕ сын фӕтӕригъӕд кодтаин, баррӕвдыдтон сӕ, алкӕй дзы йӕ дзауматы куыд ӕмбӕлы, афтӕ сарӕзтон. Рараст дӕн ӕмӕ мӕм фӕсте дзурынц, Сослан, фӕндараст фӕуы, цы хъуыддаджы фӕдыл цӕуыс, уый дӕ къухы бафтӕд. Уыдон уыдысты, загъта Бедуха, сидзӕрӕй чи амард, ахӕмтӕ. Барӕвдыдтай сӕ ӕмӕ дыл сӕ арфӕ ӕрцӕудзӕн. Рацыдтӕн уырдыгӕй. Ӕрбахӕццӕ дӕн иу дуармӕ. Дуарӕн йӕ фӕстӕ гадза, зайнаг гадза хуыссы. Куыддӕр йӕ рӕстӕр бахызтӕн, афтӕ йӕхӕдӕг фынӕй уыди, фӕлӕ йӕ хуылфӕй йӕ къӕбылаты рӕйын ссыди. Тынг дис мӕм фӕкасти йӕуи. Уый та уый нысан кӕны, ӕмӕ ахӕм рӕстӕг ӕрцӕудзӕн, кӕстӕртӕ хистӕртӕн уынаффӕгӕнӕг кӕд уыдзысты, зонд сын кӕд амондзысты. Иуран та стыр ӕрхы был йӕ уыкӕрыйы уӕлхъус хызын ӕмӕ голлаг кӕрӕдзи барынц быцӕуӕй. Голлаг афтӕ зӕгъы, ӕз фылдӕр дӕн, хызын дӕр афтӕ зӕгъы, нӕ ӕз фылдӕр дӕн. Уӕллаг байдзаг кӕны йӕхи, хызын йӕхи ауадзы, ӕмӕ хызын ӕмбис дӕр не свӕййы. Хызын байдзаг кӕны йӕхи, голладжы ауадзы уый дӕр йӕхи, ӕмӕ голлаг йӕ былтӕй акӕлы. Цымӕ цавӕр диссаг уа уый та? Нӕртон лӕг куыд загъта Бедуха, уӕд дӕм уый куыд диссаг кӕсы? Ахӕм заман скӕндзӕн, ӕмӕ адӕмӕн ӕфсис нал уыдзӕн, стыр ӕмӕ чысыл ӕмбыртӕ суыдзысты. Уырдыгӕй рацыдтӕн. Иу ран быдыры ӕртӕтӕм бӕласы сӕ быны хуыдзарм дзабыр ӕмӕ сӕрак дзабыр кӕрӕдзимӕ тох кӕнынц, бӕласыл бырынц. Хуыдзарм дзабыр бӕласӕн йӕ цъупмӕ сбырыд, сӕрак дзабыр та йӕ быны баззад. Куыннӕ йыл фӕдис кодтаин, хуыдзарм дзабыр сӕ рак дзабырыл фӕтых уа, зӕгъгӕ. Хуыдзарм дзабыр нысан кӕны сау адӕмы, сӕ рак дзабыр та уӕздӕтты. Ахӕм заман ӕрцӕудзӕн, ӕмӕ сау адӕм уӕздан адӕмыл фӕтых уыдзысты, сӕ разӕй фӕуыдзысты. Рацыдтӕн уырдыгӕй. Кӕсын ӕмӕ хохӕй быдырмӕ стӕвд бӕндӕнбаст. Йӕ бын та цӕуӕн нӕй йӕ сӕрты ахизӕн. Уалынмӕ йӕ кӕрон феуӕгъд ӕмӕ иуырдӕм батылд. Фӕдис ыл кодтон, фӕлӕ йын ницы бамбӕрстон, загъта Сослан. Дӕ фӕндагӕй уӕдӕ ӕцӕг куы ницы бамбӕрстай, загъта Бедуха. Уый амоны уый, ӕмӕ фӕстагмӕ дуне адӕмӕн дуар суыдзӕнис. Рацыдтӕн уырдыгӕй. Кӕсын ӕмӕ-иу ран хохӕй быдырмӕ бӕндӕн райвӕзы ӕмӕ та фӕстӕмӕ хохмӕ батымбыл вӕййы. Уый та уый у, ӕмӕ фӕстагмӕ адӕм хохӕй быдырмӕ цардыхос аразынмӕ цӕудзысты ӕмӕ та-иу фӕстӕмӕ хохмӕ бацӕудзысты, загъта Бедуха. Рацыдтӕн уырдыгӕй. Кӕсыны мӕ иу обауыл фӕцы пӕлхъ-пӕлхъӕй фӕрсӕй-фӕрстӕм ӕртӕ цӕджджинаджы, сӕ быны саджы сыкъатӕй цырын арт. Дыууӕ кӕройнаг аджы кӕрӕдзимӕ ӕппарынц дзидзатӕ армгай ӕмӕ агъдгай, астӕуккагмӕ дзы басыцъыртт дӕр нӕ хауы, сурӕй-сур дӕр кӕны. Уый та цӕмӕн афтӕ у? бафарста Сослан. Диссаг дӕм ма кӕсы уый дӕр. Уый та уый амоны, ӕмӕ ахӕм рӕстӕг ӕркӕндзӕн, ӕмӕ сӕгӕлон адӕмтӕ кӕрӕдзимӕ ӕфсымӕрӕй ӕнгомдӕр суыдзысты. Алы мыггӕгты ӕфсымӕртау хӕларӕй цӕрдзысты, ӕрвадӕлтӕй лымӕндӕр бауыдзысты. Уырдыгӕй рацыдтӕн, загъта Сослан, ӕмӕ федтон ноджы диссагдӕр. Иу ран фӕндаджы был усы кӕлмӕрзӕн ӕмӕ лӕджы худ хӕцынц хъӕбысӕй. Куысӕ-иу фӕбынӕй вӕййы, куысе нӕ. Бирӕ фӕхӕцыдысты, стӕй ӕппынфӕстаг фӕрсӕй-фӕрстӕм ӕрлӕууыдысты фӕндагыл. Уый та, загъта Бедуха, амоны уый, ӕмӕ рцӕудзӕн ахӕм рӕстӕг, нӕлгоймаг ӕмӕ сылгоймаг ӕмбарты кӕд суыдзысты, нӕлгоймаджы сӕрыл кӕд нал уыдзӕн хъуыддаг. Цӕуын та байдыдтон. Кӕсынмӕ-иу рӕм мӕ фӕндагыл рифтӕгтӕ. Мӕнӕ цы рифтӕгтӕй, зӕгъгӕ, сӕ бехсы хъӕдӕй уӕлбӕх ӕрӕвнӕлдтон. Тыхджын та куыннӕ дӕн! Нарты хъӕзтыты-иу барӕг уӕлбӕхӕй фелвӕстон, фӕлӕ уыдоны ма раз зӕгъай, змӕлын дӕр фӕкӕнон. Мӕ ехсы хъӕд асаст. Мӕнӕ диссаг зӕгӕ ӕргӕпп кодтон бӕхӕй, схӕцыдтӕн сын иу къухӕй, нӕ мын скуымдтой сисын. Дыууӕ къухӕй сӕм февнӕлдтон ӕмӕ мӕ уӕрджыты сӕртӕй дӕлӕмӕ зӕххы афардӕг дӕн. Уӕддӕр мын фезмӕлын дӕр нӕ бакуымдтой. Мӕнӕ стыр диссаг зӕгӕ загътон ӕмӕ сӕ ныууагътон. Цымӕ цы уыдаид уый та? Куыд сӕ хъуамӕ сфӕрӕзтаис, загъта Бедуха. Уыцы рифтӕгтӕ сты адӕймаджы хорздзинӕдтӕ. Рацыдтӕн уырдыгӕй. Фӕндагыл лӕууы алыхуызон ӕндӕхты къуыбылой. Уӕд ацы къуыбылойӕ куы айсин мемӕ, зӕгъгӕ, загътон мӕхицӕн ӕмӕ йӕ байдыдтон мӕ цонгыл тухын. Тухын-тухын, фӕлӕ къуыбылой уӕддӕр къаддӕр нӕ кӕны. Фӕдисыл кодтон бирӕ, фӕлӕ йӕ ӕмбаргӕ нӕ бакодтон. Уыцы къуыбылой нысан кӕны дунейы сусӕгдзинӕдтӕ. Цасфӕнды тырнай сӕ базонынмӕ, базондзынӕ дзы ӕрмӕст хӕрзчысыл, загъта Бедуха. Уырдыгӕй рацыдтӕн, ӕмӕ-иу ран быдыры ноджы къуыбылой. Размӕ тулгӕ-хӕлгӕ кӕны, фӕстӕмӕ та тулгӕ-тухгӕ, афтӕмӕй йын нӕ хӕлын ӕнтысы нӕ тухын. Уый та цӕмӕн уыд? фӕрсы Сослан. Уый диссаг нӕу, дзуапп ын дӕтты Бедуха. Ахӕм рӕстӕг скӕндзӕн, ӕмӕ адӕм сбирӕ уыдзысты ӕмӕ зӕхх бӕргӕ кӕндзысты. Рараст та дӕн, кӕсын ӕмӕ мӕ фӕндагыл мӕнӕ бӕхсныджы къуыбылой бӕхы къӕхты разӕй тулы. Фӕстӕмӕ фӕкастӕн ӕмӕ мын фӕстемӕ бӕхы стъилтӕ хойы. Уалынмӕ дзы фӕхицӕн дӕн. Дисы бацыдтӕн. Ӕвӕццӕгӕн мыл исты фыдбылыз цӕудзӕни, зӕгъгӕ, загътон мӕхицӕн. Ма тӕрс, загъта Бедуха, ницы дыл ӕрцӕудзӕнис уымӕй, фӕлӕ уыцы къуыбылой дӕ бӕхы разӕй куыд фӕцис, фӕстетӕ-иу не стъилтӕ куыд бариуыгъта, раст афтӕ у дӕ зонгӕты хъуыддаг дӕр. Ис цахӕмтӕ, ӕмӕ дӕм разӕй худгӕ фӕкӕны, фӕстетӕ дын де стъилты нуӕрттӕ лыг кӕны. Рацыдтӕн уырдыгӕй, кӕсын, ӕмӕ Нарты фыдӕлтӕ бадынц. Сӕ разы фынгтӕвӕрд алы хӕринаг, алы нуазинагӕй седзаг, афтӕмӕй. Фынгтӕн сӕ кӕрон та гӕдийы мард ӕмӕ куыдзы мард. Кӕсынц Нарты зӕрӕдтӕ сӕ фынгтӕм, фӕлӕ сӕм ӕвналгӕ нӕ кӕнынц. — Ӕмӕ сӕм куыд ӕвналой? — загъта Бедуха. Уый дымӕртты бӕстӕм куы цыдтӕ, уӕд сын Сатана ныффӕлдыста куыдзы мард ӕмӕ гӕдыйы мард, цӕмӕй фӕстӕмӕ куы ссӕуай, уӕд ӕй радзурай ӕмӕ уымӕй базона дӕ балцы ӕцӕгдзинад. Хорз, загъта Сослан фӕстагмӕ. Бамбӕрстон сӕ ныр иууылдӕр, фӕлӕ ма не мбарын уӕддӕр иу хъуыддаг. Куы рбацыдтӕн ардӕм, уӕд дӕ сӕр дӕ гуырыл цӕуыннӕ уыд? Уый та цы диссаг у! — Ӕмӕ уый та куыннӕ зоныс, — загъта Бидуха. — Мӕ сӕр ӕдзухдӕр демӕ вӕййы. Ӕз дын ардыгӕй бирӕ ххуыс кӕнын. Ардӕм куы сфӕнд кодтай, уӕддӕр дын фӕндӕгтӕ мӕ руаджы суӕгъд сты, ӕндӕра мӕ удыгасӕй исчи мӕрдты бӕстӕм ӕрбацыдис. Ды дард балцы куы вӕййыс, ӕмӕ дӕ сӕрмӕ сау асӕст куы цӕуы, уӕд дын уый дӕр ӕз вӕййын, цӕмӕй ма фӕлмӕцай хурӕй. Хӕсты куы вӕййыс, уӕд демӕ чи фӕхӕцы, уыдонӕн сӕ сӕрмӕ тыгъдызӕй куы ныллӕууы, уӕд уый дӕр ӕз вӕййын, кӕд де фсӕдтӕ фӕтыхджын уаиккой, зӕгъгӕ. Стӕй рацыдис Бедуха ӕмӕ ракуырдта мӕрдты барастырӕй Аза бӕласы сыфтӕ, ӕрбахаста сӕ Сосланмӕ ӕмӕ йын загъта: «Кӕд мӕрдтӕм цӕугӕ ӕрбакодтай, уӕд уый дӕ хъаруйы фӕрцы, ӕндӕр хуыцауӕвастӕй мӕрдтӕм фӕндаг никӕмӕн ис. нӕдӕр фӕстӕмӕ мӕрдты бӕстӕй уӕлӕуыл дунемӕ ис цӕуӕн. Ды дӕр иугӕр мӕрдтӕм ӕрбацыдтӕ, уӕд дын фӕстӕмӕ фӕндаг нал ис. Фӕлӕ ӕз мӕ цӕстытӕ куы ӕрныкъулон, уӕд дӕ бӕхы цӕфхӕдтӕ фӕстӕрдӕм сагъд фестдзысты ӕмӕ-иу уӕд цӕугӕ, мӕрдты адӕм дӕ фӕсте сурдзысты, чидӕр фӕлидзы ӕмӕ мах дӕр лидзӕм, зӕгъгӕ, фӕлӕ фӕдмӕ ӕркӕсдзысты ӕмӕ мидӕмӕ разындзӕн. Мӕрдтӕ раздӕхдзысты фӕстӕмӕ алчи йӕ бынатмӕ. Фыдӕбоны лӕг дӕ, Сослан, стыр зӕрдӕлӕг, дӕхи цад цӕрын никуы ныууадздзынӕ. Цӕрынӕй хӕрынмӕ мӕ коммӕ никуы бакасты, фӕлӕ дын фӕдзӕхсын. Ардыгӕй куы ацӕуай, уӕд цыдӕриддӕр хӕзнайыл сӕмбӕлай дӕ фӕндагыл, кӕсгӕ дӕр-иу ма фӕкӕн дӕ фӕндаг-иу дӕр. Бедуха куыд загъта, афтӕ бакодта мӕ Сосланӕн йӕ бӕхы цӕфхӕдтӕ фӕстӕрдӕм сагъд фестадысты. Сослан хӕрзбон загъта Бедухайӕн, сбадтис йӕ бӕхыл ӕмӕ рараст ис мӕрдты бӕстӕй. Мӕрдтӕ дӕр базыдтой, чидӕр кӕй фӕцӕуы мӕрдты бӕстӕй, ӕмӕ мӕрдты дуарырдӕм ныххӕррӕтт кодтой йӕ фӕдыл. Фӕлӕ бӕхы фӕд мидӕджырдӕм здӕхт уый куы федтой, уӕд загътой, уый нӕхирдӕм ӕрбацыдис, зӕгъгӕ, ӕмӕ сӕ алчи йӕ бынатмӕ ацыдис. Цас та фӕцыдис Сослан, чи зоны, фӕлӕ иу афоны ӕрбахӕццӕ ис мӕрдты дуармӕ. — Дуар бакӕн! — дзуры Сослан Аминонмӕ. Сослан иугӕр мӕрдты бӕстӕм ӕрбацыдтӕ, уӕд ардыгӕй фӕстӕмӕ здӕхӕн нал ис, дзуапп ын радта мӕрдты дуаргӕс. Куы нӕ йын кодта аминон дуар, уӕд Сослан ӕрцӕфтӕ кодта ехсӕй йӕ хъандзал сӕфтӕг бӕхы, рарӕмыгъта дуар, афтӕмӕй тыххӕй рацыдис мӕрдты бӕстӕй. Цӕуы, цӕуы, ӕмӕ иу ран фӕндагыл ӕрбамбӕлдис сыгъзӕринты къӕрийыл. Йӕ зӕрдыл ӕрбалӕууыд Бедухайы фӕдзӕхст ӕмӕ йӕм нӕ бавнӕлдта, фӕстӕмӕ дӕр ӕм нӕ фӕкаст. Цӕуын та байдыдта ноджы. Цас рауадаид, чи зоны, фӕлӕ та-иу ран уыны сыгъзӕрин рувасы къӕдзил. Нӕ та систа уый дӕр. Фӕстӕмӕ дӕр та йӕм нӕ фӕкастис. Цӕуы, цӕуы, ӕмӕ та иу ран ӕрбамбӕлдис иу худы зӕрондыл. Худы зӕронд куы ауыдта, уӕд дзуры йӕхинымӕры: «Цӕмӕн бакастӕн Мардушы коммӕ? Мӕхи ӕнӕхай цӕмӕн фӕкодтон ахӕм хӕзнатӕй?» Нал фӕлӕууыдис худмӕ систайӕ, ацы худы зӕронд мӕ чындзытӕн уӕддӕр ахӕссон, нӕ куыройы сын фалгӕрӕтты расӕрфынӕн бабӕздзӕн, зӕгъгӕ, ӕмӕ йӕ атъыста йӕ роны. Цӕуын та байдыдта Сослан. Сӕхимӕ се ввахс ис Туац ӕмӕ схӕццӕ ис. Туацӕйы йӕ бӕхӕй ӕрхызтис, бӕласыл ӕй бабаста, йӕ саргъ ын систа, стӕй какон сындз ракодта ӕмӕ йӕ нӕмын райдыдта йӕ тых-йӕ бонӕй. Бӕхӕн фырнӕды йӕ туг алырдыгӕй кӕлы, тагъд адзал цӕмӕй у, уый мын зӕгъ, дзуры Сослан бӕхмӕ. Нӕ мӕ дӕ хӕцы фыдӕбӕттӕй не согъд кӕндзынӕн. Бӕх ницы дзуры. Уӕд Сослан фӕмӕсты ис, фелвӕста дынджыр бӕлас ӕд уидӕгтӕ ӕмӕ йӕ бӕхы сӕрыл лыстӕг пырх ныккодта. Цы ма кодтаид бӕх дӕр? Сдзырдта: «Мадзал мӕнӕн мӕ къӕхты хӕфсытӕй у. Бынӕй мын мӕ хӕфсытӕ куы нӕ срӕхойай, уӕд мын мӕлӕт нӕй, хъандзал сӕфтӕг дӕн. Уӕдӕ дӕхицӕн та дӕ адзал цӕмӕй у, фӕрсы бӕхсо Сланы. Ӕз ӕгасӕй дӕр болаттӕн ӕрмӕст мӕ уӕрджыты сӕртӕй фӕстӕмӕ уыдон мын фӕлмӕн сты, ӕмӕ Балсӕджы цалхӕй у мӕ мӕлӕт. уый мӕ уӕрджыты сӕртыл куы нӕ тула, уӕд мын ӕндӕр мӕлӕт ницӕмӕй ис, загъта Сослан. Йенырдын ӕй Хуыцау ма ныббарӕд, бӕхӕн дзуры, дӕхи дӕр бабын кодтай мӕ мӕн дӕр. Дӕ роны цы худы зӕронд сӕвӕрдтай, уый ма фен, уый Гӕтӕджы фырт гӕды сырдон уыд. Асгӕрста Сослан йӕ рон ӕмӕ худы зӕронд уым нал ис. Бамбӕрста йӕ уӕд, цӕуыннӕ йын уагъта Бедуха исын, йӕ фӕндагыл цы хӕзнатыл ӕмбӕлдаид, уыдон. Сырдон куы фехъуыста, цӕмӕй у Сосланӕн йӕ мӕлӕт, стӕй йӕ бӕхы мӕлӕт, уӕд агӕпп кодта Сосланы ронӕй ӕмӕ дӕлдзӕхмӕ уайыныл фӕцис хӕйрӕджыты паддзахмӕ ӕфсадгур. Нарты Сослан адӕмӕн сӕ туг банызта, загъта Сырдон хӕйрӕджыты паддзахӕн. Йе стыр ныфс йӕ бӕх у, ӕмӕ бӕхӕн йӕ мӕлӕт у йӕ къӕхты хӕфсытӕй, ӕмӕ мын фӕдджын ӕфсӕдтӕ ратт, бынӕй йӕ хӕрдмӕ чи хсайы, ахӕмтӕ. Радта йын Хӕйрӕджыты паддзахы ӕфсӕдтӕ. Уыдон дӕлдзӕхӕй хӕрдмӕ хсын байдыдтой Сосланы бӕхы ӕмӕ йын ӕй амардтой йӕ къахы хӕфсӕй. Бӕх куы мардис, уӕд дзуры Сосланмӕ: Ӕзмӕлын, фӕлӕ мӕ тагъд Махыл стыгъда кӕн, мӕ цармы мын ныннӕм хъӕмп сбадмыл ӕмӕ дӕхи афтӕмӕй, чи зоны, дӕ хӕдзарыл сӕмбӕлын кӕнон. Сослан бӕхы мард махыл стыгъда кодта, йӕ цармы йын хъӕмп ныннадта ӕмӕ йыл саргъ авӕрдта, сбадтис ыл ӕмӕ та фӕцӕуы йӕ фӕндагыл. Сырдон дӕр та фехъуыста бӕхы ныхас, тагъд та азгъордта хӕйрӕджытӕм дӕлдзӕхмӕ ӕмӕ сӕм дзуры тызмӕгӕй: «Тагъд, хӕйрӕджытӕ, уӕ фӕддыбырынчъытӕ зынг кӕнут ӕмӕ йӕхи афтӕмӕй ӕхсут!» Байдыдтой тӕвд кӕны хӕйрӕджытӕ сӕ фӕддыбырынчъытӕ, сырхзынг-иу сӕ скодтой ӕмӕ сӕхи афтӕмӕй ӕхстой уӕлзӕхмӕ. Хӕйрӕджыты тӕвдфӕдтӕ сӕмбӕлдысты Сосланы хъӕмпын бӕхы гуыбыныл, хъӕмп мидӕгӕй схӕцыд ӕмӕ бӕх ӕгасӕй дӕр басыгъд. Фистӕгӕй бацыд Сослан сӕхимӕ, йӕ саргъ йе ккой афтӕмӕй. Радзырдта Сатанайӕн, цы федта мӕрдты бӕсты, уыдон иууылдӕр. Сатанайы дӕр уӕд бауырныдта, Сослан мӕрдты бӕсты кӕй уыдис, уый. Радта Сатана йӕ диссаджы къухдарӕн Сосланмӕ, Сослан ахаста къухдарӕн ӕмӕ дзы денджызы былыл стыр зиллакк ӕркодта, фестадис дзы ӕфсӕйнагӕй стыр сау галуан. Йӕ цыппар фисыны йын ныссагъта азӕбӕласы сыфтӕ, стӕй йын Сатана ракуырдта ӕфсатийӕ уадындз. Сослан уыцы уадындзӕй ныууасыд ӕмӕ галуанмӕ рцыдис ӕртӕсӕдӕ сырды. Уыдонӕй иу сӕдӕ сагтӕ уыдис, иннӕ сӕдӕ дзӕбидыртӕ, аннӕ сӕдӕ та ӕндӕр алымыггаг сырдтӕ. Авд уӕйыджы куы федтой сӕ ирӕд, уӕд радтой сӕ хъан. Хуры чызг Ацырухсы Сосланӕн усӕн.